אבער די זאך פון געדענק יעדן טאג אהיים גיין און געבן גוטע ווערטער, איך בין נישט קיינער זאל אויפהייבן די הענט אבער איך וויל פרעגן איך וויל מאכן א טעסט, ווערט היינט געגעבן א גוט ווארט היינט דאס פלעין מיטן טאג? אויב וואלטסטו מיר אויפגערוימט די גאנצע הויז און געמאכט א שיינעם פלייש און עפעס וואלט געווען וואלט איך געזאגט. סתם א גוט ווארט. איך בין אזוי איך בין אזוי גליקליך אז איך האב חתונה געהאט מיט דיר. פלעין. גוטע ווערטער, געבן גוטע ווערטער. און וואס איז מיט קינדער? דו ווייסט קינדער דארפן אויך געבן גוטע ווערטער. געדענקסט צו געבן פאר חתונה געהאטע קינדער גוטע ווערטער? מען דארף געבן גוטע ווערטער. קען זיין מיר איז עס אביסל גרינג אבער איך האב א מאמע וואס דערמאנט מיר עס אלץ, איך זאג אויף מיין מאמע, ווער איז דען דיין א ג? זאג איך מיינע קינדער קומען אויף שבת.

שלאנג זענען זיך קאלטע מענטשן, נישט אונזערע תלמידים און ארי, אבער אזוי הייסט דאך עס זייערע שלאנג זענען זיך, ביי אונז זענען מיר אונגארישע אידן דארף עס ווען יא זיין אביסעלע, געבט א גוט ווארט, קוק די גמרא, ביין הקדוש איז געגאנגען זוכן קוקן צו איז דא עפעס אייניקלעך פון רבי שמעון בן יוחאי, פחד פון די גמרא וואס האט מען געהאט יעצט אין באבע מציאה. איז ער אנגעקומען צו א פלאץ וואס מען זאגט אז דער נעבעך רבי שמעון האט דא א אייניקל, רבי אלעזר האט דא א זון וואס איז רחמנא לצלן, א שמוץ וואס בעט כך וכך געלט, צאלט אים כך וכך געלט, ממש רחמנא לצלן, דאס איז דער שענער רחמנא לצלן, האט ער אים איבערגעגעבן פאר איינער פון זיינע תלמידים, און וואס האט ער אים צוריק געברענגט? און וואס האט ער אים צוריק געברענגט? וואס האט ער אים געזאגט? אז דאס לערנען, קודם האט ער אים אנגעפאנגען רופן א שיינע נאמען אזוי ווי רעבע.

דאס איז די וועג וויאזוי מ'דארף רעדן צו קינדער. שוין איך אפשר אינגעלייט זענען געקומען מער צו הערן שלום בית שירים אבער אלע דארפן דאס הערן, מ'הייבט אן ס'קומט צוביסלעך קינדער און מ'באקומט נישט, מוהראש זאגט אלעס קויפן מיט אינסטראקשענס חוץ קינדער. א גוט ווארט געב א גוט ווארט. כ'האב מיר געקויפט א טייערע זייגער און נאך אלץ און נאך אלץ פאלגט ער נישט.

איך גיי עס נישט אנטון. ער ציט ארויף די העמל, קוק די ציפעס, בלעק און בלו מארקס, ער וויל מיך איבערבעטן מיט די ברעיסלעט, איך גיי עס נישט אנטון קיינמאל אין לעבן, דו האסט עס. ס'איז שיין צו הערן אויף יענעמ'ס באבע און זיידע, אבער ווען ס'איז ווען ס'איז דו מיט דיינע קינדער, גיב א גוט ווארט. כ'האב מיר געקויפט, כ'האב מיר געקויפט א טייערע, א טייערע עלעקטעריק עי טי ווי. העליקאפטער. דער דארף עס נישט, ער דארף עס נישט, ס'איז אים עקלדיג צו זיין דא אין שטוב און נאך צו יונג אוועקצולויפן. ווארט נאר, געב גוטע ווערטער. ער וואקט אדורך און די שמועס פון א ווייב, מאמי, וואו, שכוח אייבערשטער אזעלכע לעכטיגע קינדער, אזוי פרייליך. און באמת.